ese ŋegbea, eŋevi edoa ŋegbea, eŋevi exɔa ŋegbea. Asantewo kple eŋeawo ƒe kaba si wowɔe eƒe ŋuti nya kpa atɔ nyuie eye woma yi dzi na ame naxe nu vi aɖe. Esi eɖo bɔl ƒo kpɔ be ŋusẽ vɔ le ye ŋu la, edɔ ame ɖo ɖe eƒe fia Kekrenyi alo Kofi Karikari be wòagaɖo aʋakɔ bubu ɖa. Nue dzɔ nye ya. Ye wòkpɔ be nɔ aʋa wɔm kple ʋeawoa, ŋusẽ aɖeke megava nɔ eŋu o yi be ʋeawo nɔ asantiwo wum. Ɖo ŋku edzi be ʋe ya wonye Turkitɔwo alo Etiopitɔwo. Eŋuawo kple nɔviawo wonɔ aʋa wɔm kple asantitɔwo. Aŋlɔwo ya wotse ha kple e asantitɔwo nɔ aʋa wɔm kple me dometɔwo gake ya mígblɔna dzi ɖe megbe. Eŋkee va va dzɔ ye yi dzi. Enumake aʋakɔ gã aɖe va eye afi si eɖo gbɔfo ɖo la dzi ko ɖum wòle. Asantitɔwo ƒe aʋa megã ye nye eɖo gbɔfo. Edzi eŋa wo dzi ɖum ale gbegbe. Ke ŋkee va dzɔ nya aɖe gadzɔ ye yi dzi. Ɣe ma ɣi me la, du vɔ̃ le amegã kɔ dzo ɖee ku fi si Enɔ aʋa wɔm kɔ eƒe dua vɔ. Amegã kɔ dzo dee koƒe. Miɖo ŋku ŋkɔ ya dzi. Eya ŋuti wòdɔ adɔnƒe ɖo ɖe mɔmefia gbɔ le gɛ yi be adɔnƒee nye eƒe evelia ya tso eglo ŋutɔ me gake eva zu eƒe evelia ta edui ɖe egɛ be neva yi ne woaxɔ edu vɛ elabe du yi wozãna le aʋawɔwɔ me degena le atua megbe hafi awɔ aʋa ya. ke mete ŋu ɖe o elabena futɔwo va tsoe le mɔta. Mete ŋu ɖe afi ma o elabe Asanti va li. Asanti kple aŋlɔ, Asantitɔwo kple aŋlɔtɔwo. Aŋlɔ va li eye wowui. Eƒe ku dze dzi le amegã Kofi ƒo ale be megate ŋu wɔ aʋa aɖeke o ke boŋ esi yi va tɔ afi si wòku ɖo ye amegã Kofi dea. eye ɖadɔmpui mete ŋu va ƒo ɖuɔ vɛ nɛ o. Kpɔ be ne ɖuɔ va eye aŋa hã dzi ɖe, eɖuɔ mete ŋu va o. Ŋke dzɔ? Vɔvɔ̃ vi aɖe li. Vɔvɔ̃ li ye wòsi le aŋa dzi ɖe ba tɔ. Edu aɖe le eŋu ŋtɔ me woyɔna be ba tɔ fi ma wòva esi yi ye ma. Afi ma wòva tsi ye wòku ɖo. Migaŋlɔ míaƒe ƒewo be o. Aŋlɔ

medzi yi ge na mi gbe ɖeka. Akpe na mi e ne nya aɖe li migbe na gblɔe alo ale ma wɔ mi yeawɔ nɛ o. Miŋlɔ nu ma ɖe kɔment sekshin me eye mi mi fɔlo nye pɛdzia. Migaŋlɔ be o e chanel aɖe le asi le youtube dzi gbagba mia sɔskraib tu de youtube chanel akpɔ be aleke miawɔ nɛ wòanyo gbe ɖeka gbe ɖeka e fiya ɖe pɛdzia dzi mide kɔnu ɖe sia ɖe wɔ ge. Migaŋlɔ be o. Ke ye ma.